Adishatz a totis e plabenguts per ua nauèra vidèo. La question d'au dia qu'ei la seguenta, Perqué las fraccions existeishen? Alavetz qu'ei un pauc ua suspresa o mès qu'ei sonque un de vos embestiar pr'amor ne sabèm pas que vos aprengué a l'escòla? Non, en realitat Las fracs sonque son nombres un pauc particulars qu'utilizam sovent. Que volètz un exemple? Que batz véder? Que batz reconéisher aquò? Que hè un quart d'ora que te demòri? Que n'ai un pauc un, hè, un salut? Que vòs la mitat de la còca? Qu'ei hami! Que començam a uèit oras en mièja? Ohh! N'ei pas tròp enveja, hè? Que i a mensh 50 persents sus tota la botiga. E ò, les percentatges que son tabé fractius. Anem quibam qu'abetz un element bertadier de fraccion bach los uèis, qu'ei compausat d'un nombre situat en haut, d'un nombre situat en baish e, enfin, d'un treit que separa aquestes dus nombres, aqueste nombre u qu'ei le numerator. Aqueste nombre dus qu'ei de denominator. Qu'ei çò que representan? E be aquò. De denominator justement qu'ei la quantitat en la quina ei separada l'unitat. Que m'expliqui. En negre tot aquiu qu'avètz la l'unitat entèra. E be le denominator qu'indica que l'unitat ei separada tut tut tut tut tut en dus. Que arretrobam le dus justement. Que i a duas parts disponibles. disponiblos. E en briolet qu'ei de numerar tu la quantitat qu'ei pres, que vòu digue qu'ei pres ua part sus las duas disponiblos. Anem, ua pichòta presentacion en de se brembar coma cau les noms de las fraccions qu'ei demandada. La prumèra l'avèm vist, qu'ei la fraccion un sus dus, Aperado ua mitat. Qu'ei dessenhado atau e que s'escriu atau. Atenciu qu'ei i, un e e un i. S'es ditz ua mitat. Un sus tres. Tanben aperat un tèrç. Qu'ei pres ua, sonque ua part sus las tres disponiblas. Que i a. Que s'escriu atau que i a un accent e jo se di jo. Après que i a un cart. Un cart qu'ei un sus quate disponible e que s'escriu atau. Enfin que i a le cinquen. Un sus cinc que i a ua unitat partajada en cinc e qu'ei coloriat sonque ua part, que s'escriu atau, e per qu'ei dit enfin, pramo les autes que son tots parièrs, que botam en a la fi, domot, un sièsen, un seten, un ueiten, un nauèn, un detzen, un centen e un milen, e etcetèra. O etcetèren, sabi pas. Qu'atacam las comparazons e que vam comparar aquestas duas fraccions, un quart e ua mitat, qu'ei voluntàriament aisit. Alavetz, entre un quart e ua mitat, quin ei le mei gran? Ne sufeish pas de causir le quate pr'amor ei le mei gran, que vam utilizar le dessenh. Quand espiam aqueste dessenh e qu'ei util de dessenhar las fraccions per las comparar, que vedem que un quart qu'ei mei pichòt que ua mitat. Alavetz perqué? Tot simplement pramo le denominator qu'ei quate, mitat qu'ei separada en quate, quate pichòts parts, mentre que ua mitat, unitat qu'ei partajada en dus parts, dus granas parts, un final. Pichòt o precisiu que cau tostemps parts egalos e l'unitat si volèm las dessenhar que cau duas unitats egalos tanben. Efectivament si le prumèr dessenh qu'ei mei gran que le dusau que va pareishent hèit que i a mei mentre que bieu que non. La seguida. Comparar tres ueitens e dus quarts. Aquiu tanben que vau dessenhar. Atencion, n'ei pas pr'amont le tres en haut qu'ei mei grand que le dus aquiu que significa que la fraccion qu'ei mei grana. Justement, que'm cau tostemps espiar le denominator, uèit pichòtas parts que prengui tres, o quate un pauc mei grana parts que prengui dus. Que pòdi tanben rasonar dambe las mitats, que'm expliqui dambe l'exemple seguent. Cinc ueitens e dus cinquens. Dins le men dessenh, si vòli pas dessenhar que pòdi leger dins le cap, que vau prengre la fraccion cinc ueitens, que sabi que la mitat de ueit qu'ei quate, doncas la mitat qu'ei quate sus ueit. Mentre que dins le cinquens, que sabi que l'unitat qu'ei entre dus e tres, la mitat qu'ei entre dus e tres. Doncas cinc qu'ei mei grand que quate sus ueit. la mior fraccion, aquiu qu'ei superior a la mitat, aquiu dus qu'ei inferior a entre 2 e 3, doncas qu'ei inferior a la mitat de la mior fraccion. Verificacion qu'ei raso, aquiu qu'ei mei grand qu'aquiu. Que passam a la seguida. Compara 4 sus 2 e 7 sus 8. Abans de respóner que vam hèr un pichat zoom sus aqueste quate sus. A totas aquestos fraccios qu'an un punt en comun que vos deshi cercar. Que vos ajudin pauc, espiatz aquò. 9 per rapòrt a 8, 13 per rapòrt a 7, 5 per rapòrt a 3, etcetèra Qu'avètz remarcat, le numeratu qui ei, qui ei botat en, en culu, qu'ei superiu au denominatu, aquò que significo qu'ei mei grand que ua unitat, que vam tornar sus aquò après.

doncas l'unitat entèra, e encara dus sus dus, si le nombre le numerator ei superior au denominator, que vòu díger qu'ei mei d'ua unitat. De l'aute costat, 7 sus 8 qu'ei mensh d'ua unitat, n'ei pas pres l'unitat entèra, alavetz forçadament, 4 sus 12 qu'ei superior a 7 sus 8. Enfin, l'escritura, qu'ei l'abans darrer chapitre. L'escritura que pòt èster en fraccion, en letras, dessenhada o l'addicion d'un entier e d'ua fraccion, qu'es aquò que vam véder de l'exemple de sèt cinquens. Sèt cinquens en fraccion que balha aquò, n'ei pas tròp susprenent. En letras, que s'escriu atau, sèt cinquens. De manèra dessenhada que es dessenho atau. Qu'ei pres ua unitat que l'ei separada en cinc, le denominator, e qu'ei pres un, dus, tres, quate, cinc. Ne vòli pas cinc cinquens, que vòli set. Doncas que vau dessenhar ua auta unitat, tostemps separada en cinc, e que vau prénguer de cinc a set, dus, Las dus qui me mancon. E la diciu d'u nentièm e d'u fraxu qu'ei aquò. Qu'ei díger l'unitat entèra, ua unitat entèra, mei çò qui demòra, aquiu qu'ei dus u cinc, dus cinquens. E l'escritura decimala, n'ei pas parlat d'aquò, qu'avètz rason, que vam hèr ua auta vidèo per aquesta pr'amor si que non que vam hèr ua ora de vidèo. Anem les calculs. Que podem addicionar o sostrejar fraccions. Mes atencion, le denominator ne deu pas cambiar. 1 sus 3, 1 cinquens, perdon, mei 3 cinquens que balhon 4 cinquens. Atencion, le denominator que deu èster parier. N'ajustam pas les denominators, mes ne podem pas tanben ajustar fraccions qui n'an pas le madeish Denominator, exemple, Dus sus quate dus cards, mei ua mitat, ne hèm pas tres siesents, non, ne podèm pas ajustar les denominators, auem dit. Coma vam hè? E be que vau transformar dus cards en mitats, dus cards qu'ei tanben ua mitat, ua mitat mei ua mitat que hèn duas mitats. Qu'ei atau le denominator que deu èster parier si que non la fraccion ei impossibla. Alavetz, per botar aqueste denominator qui s'apèra comun, que podem tanben hè multiplicacion, que podem multiplicar e divisir ua fraccion, mès aquò que serà en siesena justement e pas adara. En conclusion, las fraccions que representan ua quantitat, e en generau qu'ei ua quantitat entre dus nombres, n'ei pas un nombre entier la fraccion, que pòt representar un nombre entier, atencion, mas generauments se utilizi la fraccion qu'ei per parlar d'un temps qui ei entre 0 ora e ua ora, un quart d'ora justament. que podèm las comparar las plaças sus lo drech las organizar dins l'òrdre creishent que podèm hèr un fum de causas damb las fraccions qu'an diferentas escrituras e que podèm hèr calculs damb eles mas atencion peus calculs que ne cau pas ajustar dambe las addicions e las soustraccions les denominaton e per la multiplicacion e la division que vederatz aquò en siesena. Qu'ei tot per auei, que vos sueti ua bona fin de dia, ua bona serada o ua bona maitiada e alèu!